Сирдээх сүрэхтээх, уоттаах, харахтаах, тыыннаах. Тыыннаах. Доҕоттор, табаарыстар, үтүө күнүнэн биһиги атах тэпсэн олорон сахалыыбыт Уонна бүгүн ыалдьыппытын кытта билсиһиэхпитин баҕарабыт. Баһаал сэбэҕитин билиһиннэриэххит дуо? Хантан хаҕалаан? Ааккытыттан. Альберт Капрынов диэммин, үлэһиппин, журналистпын. Кылгастык ити курдук. Оннуктан олохпун барытын кэпсээн барбаппаллаан кэпсиибин да. Кэпсиэххитин сөп. Журналистпын отут үс саастаахпын Христос сааһа уонна кылгастык ити курдук. Өччөчөнү биһиэхэ саалыахха ити мин манык вопростаахпын эн бу кыра эрдэххинэ тоҕо куттаммытын да кутталым баар дуу кыраһайдьан куттаммытым дуу диэн туохтан холор куттаныах хоһуйбут дии кыраһайдьа тубиллан тура киһи куттанар бөҕө булдаҕа дии бэтте киһи куттанар тиг туохtu куттанар этим эн куттанар эн куттанар этим дуохtu тааха куттанар этим куттамма киидин уох булда дии бэтте ол куттам мини миһим бир куттанар этим холобур ол хараҥа хоско кииреттен киһи куттанар буолааччы болобур эбэтэр уулуссаҕа ытыры кыттан куттанар баа туох да хара баһаам буоллаҕа били киһи куттанара ол гынан бараттан сүрүннээн оҕо үксэ били бяка кэлиэ диэбит курдук абааһа кэлиэ диэбит курдук оронуттан ким эрэ таххан харбыа диэн чэ барата ити курдук киһи сүрүннээн куттанар онтон боллаана олоҕу ханнык эрэ кэрдиис кимэр кэлэн улаатан истэҕин аайы ол кутталларын сыыйа хүтэн иһэллэр буоллаҕа дьэ олор мин куттанар этим оҕо дьон ханаа оҕосо киириэхтэн диэн аҕалаан холобур Ити барыта фантазияттан хааланар буолуо. Ээ, биллэн турар. Оннуттан ити биири манныгы диэхпин сөп. Оҕо һон диэн били баппакка мэниктиигин бу түттээх, биэстээх дьаҥын да. Мэниктиир чөл мэниккэ атахпытына боллаана маннык туртас төбөтө баарда чучылатын төбөтө. Туртас диэн били косули били мустаан неах буллаха диэн ону боллаана дьоннорум таайа тахсаллар этэ уонна мэниктиир тахабыны түннүгү тоҥсуйаллар киэһэ хараҕаҕа. Оны көрө түспүтүн маннык боллаана муостаах, апараҥас харахтаах быччыа тахса, оҕуруу да тимэхтүү буолуо, быччыа тахса харахтаах маннык туртас төбөтүн ыырын каза кэллэ дииллэр этэ. Очону көрө матохна тахалыгырыха да куттана уонна мэниктээн бүтэн хаалан оонньуургун хомуйан биһэҕин оннуттан бэрээдэктээх бөҕө булан хаалата. Холор онтон куттан эрэтин. Оннуттан оҕо хадьан били фантазияны хар били бууннай диэххэ дуу. Туу бартын орон көрөҕүм малдаҕа. Инньэ гынан төбөҕөр арааһын орон көрөн баран били хос хараҥа хоско киирэн баран хаска били атахханан көбүөрэ таарыйан биспитин тукуйан туора түүлээх гына атахтан харбаабы курдук иир онтон иин куттаныаххын сөп болугур уонна ыарыйдахпына мин оҕотон били детсадка сылдьан дуу начальник элбэхтик ыдьан балдаабыта температуралыыр тымныйан хайырнук температурам таастаан армны абааһалар келелдер этэ оннук фантазиялан орон көрөрүм буолу хайдах тубаннык кыпкара кимин хиис били сырдык фоҥҥа маннык гумановый тигин тылы баар былаачык сипс ньиэсиилээх маннык иин гыммыт чертик курдук муостара уох муоһа уох просто маны хыкынньах сиэпс ньигэс илиилээх от илиилэ от диэ атах диэбит курдук абааһалар кэлэллэр этэ уонна ороҥҥо хаттахтана кэлэнэ туох да били атахпыттан харбыыллар илиибиттэн тардаллар уонна кымаахтыыллар ытыраллар хайыыллар ханна илдьэ соһоһотууллар этэ холобур оо ханчан онтон наһаа куттанар этим ыарыйдахпына бу абааһалар холобур миин кэлэн илдьэ балыахтара диэн Ити оҕордоҕуна биир хаамар аһата куттанар тугум ол эбити буолуо. Оннук куттал баар этэ. Онуттан биллэн турар ол хаамай кутталлааҕа туох таһырдьа күһүн ытыстаһан ырыас хараҥатыгар ити балаҕан иин аҕатыгар хуус эмиэ даҕаны тахха илик эбиэ да баҕар курдук онно дьэ таһырдьа туалеттыы тахсар баар буолар этэ. Үчүгэй баҕайы дьиэҕэ уоттаах, күүлэҕэ уоттаах, күүлэ аана салааккын кытта хабыҥыс ханаҕа буолан хаалар. аргыайдык бараҕын иһин барарын бараҕын куттаммаккын баран иһэҕин баран иһэҕин баран иһэҕин оттон тиийэн дьыалаҕын оҥорон баран кэлэрин төттөрү кэлэрин хаҕана хаамай кутталында баар булар этсин аны хаамтаххына били хадары кэннигиттэн кимэрэ хааман иһэрин курдук били атаҕын хайыр була ой дуорааны курдук мана охсуллан иһиллэрэ ол наһаа кутталлаах буолааччы кимэрэ билин кэлэн харбыан курдук оннук оннук куттал баар буолааччы Онтон кэнники тыл атын барантан куттамак буолар боллаҕын үөрэннилэр. Хитикеттик. Атын куттал бар буолар болаттаахкына. Атын биллэн турар ол же улаатан баран атын куттал үөскүүр бөҕө боллаҕа дии. Аччаҕана бу кыра дэхкана киинэлэр ин бар этилер дии. Tonна бу кутталаах киинэлэр тон тебар кирен хаалбытын персонаж бар духолабыра оно звоно кино брали Фредди Крюгер Э, де ол бар бар бөҕө булла диир тылы били Фредди Крюгер Фредди Крюгер чахчыйас хайыр ити куттанар этэ битэ тоҕо барта куттанар уонна хаамай куттанарым туохтар бааллар этэ Туора гремлинаны туохту диэн кыракый манык плюшевый билин көрдөххө наһаа күлүүлээх уонна били маннык плюшевой оонньуур курдук кыракый кипкиэн харахтаахтар улаханна кулгаахтаахтар аны түүлээх кыракый маннык оонньуур ону көрө көрө наһаа да куттанар диэбиттэ били оччотооҕу киинэ оту таһым ондук буоллаҕа дии урут били Аан бастаан тыһыынча тоҕус сүүс сыллар хаҥаларыгар били киини көрдөрбүттэр этэ дии. Онно боллаҕына пояс иһэрэ көстөр, аҕыйах мүнүүтэлээх. Ол пояс маннык уунтара айаннаан кэлбитин залга олорор дьон көрөн баран бу билигин үрдүбүтүнэн барыйан куртанамар хаппас гыналлар буоллаҕа дии. Очотооҕу өйхана таһа маннык буоллаҕа дии. Онтун биһэ аны буоллаҕына ол хаамай кутталлаах олор ол Фредди күрүүгэр буолар этэ. Эсэ туора кендимен диэн баар этэ. Ол туга эбитэ буоллаҕа. Кендимен эти тоох күрүктаах. Эмиэ туоҕар ник абааһы баар этэ. Уоннаттан ол орон анныгар саһаан ытар ол хонуубут ту туохпут ту эбиэртэн кулуогун кэлиэ диэн. Онтон алтаан эбитэ хайдах эбит туох диэн баар буолар этэ. Киэһэ хараҥаҕа тахсан бараҥын үстэ киэн димэн киэн димэн киэн димэн дитэххинэ киэн димэн тиийэн кэлэр үһү диэн буолар этэ. Ону киэһэ бэбэб сонно куттаһар этибит. Мен холобур киэн димэн диибин ким эрэ киэн димэн диир этэ. иккис киһиннэ диир онтон үһүс киһини хаҥардымаары айаххын бүөлээ дии били оннук этиһиэх суһу буолааччы уонна аттан дьыл ханнык эрэ кэмигэр туох диэн баар буолааччы сайын ханнык эрэ күһүн ханнык эрэ кэмҥэ дьиэҕин үс төгүл эргийдэххинэ үһүс эргиигэр түүдүкчү бэйэн курдук киһини көрсө түһүөхтээххин кини эйэн олоҕун дьылҕаҕын кэпсиир диэн синник итэҕэр баар этэ Ити эмиэ бата барыта арааһата ити киинэлэртэн ин сиэттэр алыннык кэлбит өйдөбүллэрэ эбитэ буолуо. Ты оннуттан оҕо сылдьан киһи сайын буолла, кыһын буолла, биир кэмҥэ оҕолор муста түстүбүт татуахта билэн аар абааһалаҕа кэпсэтиэххэ, түбэлтэтэ кэпсэтиэххэ, случайда кэпсэтиэххэ, страшилката кэпсэтиэххэ диэн буолааччы. Чэ биһээҕина туох кыһыл былаачыйалаах кыыс, күөх былаачыйалаах кыыс, уон икки араадьыйа Мағам Мааппа диэн баар этэ биһээҕэр өссө өссө туохтанньык туора Хара Бэкир диэн баар буола буолар этэ өссө ханнык алаһалар бааллар этэ. Ити курдук э Кыһыл Тыҥырах Кыһыл Тыҥырах диэн баар этэ туора Бэрэски тунан баар этэ типа биир кыыс өлөн хаалбыт Ийэтэ көрдөөн баран булбатах, онтон маҕаһыыҥҥа киирэн бэрэскэ тыласпыт. Бэрэскэ тылаһан сии көрбүтэ ол кыыһын кыһыл кыҥыраҕа онно сылдьар үһүгүн диэн. Бу санаатахха дьиҥэр күлүүлээх баайбатта. Ол саҕата били оҕо сылдьан туохта онно көһө кырдьык өйө кырдьык өйө дии туохта кэпсээн ипсээн бөҕөтө буоларбыт. Уон икки араадьыйаҕа эмиэ ол кыыс өлөн хаалар. Онтон биир ийэтэ күнүс араадьыйа холбуур, оны араадьыйата этэр, бастакы араадьыйа этэрэн. эн кыыһын уһуктан кэллээ, эн кыыһын иккис радио, эн кыыһын хоруоптан турда, эн кыыһын айаннаан иһэр маннык диэн кэлэн баран битиһи кара он иккис радио эн кыыһын дьиэҕэ киирдэ диир ону ийэтэ маннык эргиллэн көрбүтэ кыыһа турар игин буолар дьэ. Ити курдук туох даҕаны то билигин хардык холуута суох түбэл төбөҕүтэ баар буолар этэ. Ону дьэ бэйэ-бэйэбитин үөрэ-үөрэ кэпсиир этибит баллаҕа. Онто биллэн турар куттанаҕын хаама үрүнэр. Онтон сыыйа улаатан истэх аайы били били хымыйатын билэҕин, онтон били киһи дьиҥнээҕи билиэн баҕарар. Дьиҥнээх туох эрэ буолбут түбэлтэлэри инньэ гынан оннукка көһөр этибит. Уонна куттаһар этибит бэйэ-бэйэбитин. Бу иннинээҕи подкастка ити ким Роман Дорофеев тугун көрдөхпүнэ хайыы этэ олорунар бу көлле туора диир этэ дибити туора это эмээхсин сирэйэ туора э бармантан диир этэ бар бихэ минник кынамара холобур туу кэпсэтер этибит мен холобур наар биир өлбү кыыстынан кэпсиир этим ол маннык диэн то холобур че аны кэпсиибин ду маннык туох же ол кыыс те биир кыыс э биирие кыыһа оскуолаҕа дискотека барар дэриэбинэҕэ дэриэбинэҕэ баран баран кэлбэт өрдөйөр көрдүүр көрдүүр булбаат онтон чэ милиция полиция баҕата кэлэр көрдүүллэр кыыс сүтэн хаалбыт диэн буолар онтон үс түтүөт хонук буолан бараннар кыыс өлө сытара буланан ылаллар ханна оту уулусса ханнары ол өлөн хаалбыт ким өлөрбүтэ биллибэт өлөн хаалбыт төрөөт хотообут диэн буолар көмөллөр ол көмпүттэрин кэннэ хас да хонук ийэтэ дэлби ыанчаар, дэлби ытыыр, соҥуур, оннуттан наһаа аһыйар буолла. Оҕото-оҕото аны туран аҥаардас ийэ аҕалара иһинуох бэйэлэр дэриэбинэҕэ олороллор, онтон ийэтэ устунан депрессияҕа түһэр, онтон арай бүттүүн ытыһыттаҕына түүртүүр. Ийээ мин кэлиэҕим диэн кыыһа иннэ диир Ону ийэтэ наһаа куттанар, онтон буоллаҕына итэҕэйбэт былаһассыныгар туран баран. Ол гынан баран санаатыгар били кыыһа кэлэрин күүтэр. Тоҕо эрэ били һым ийэтэ биллэр буолла, бу түүл, ол гынан баран ийэ иһин биир боҕон аадьыгас буолан кыыһа кэлэрин күүтэр. Биир киэһэ эрэ эмиэ утуйаары оҥостон сыттаҕына эрэ икки эмэ эрэ тук-тук-тук-тук аана тоҥсуйар. Кыыс «Ээ, дьахтар наһаа куттанар, куттанар аны аанын арыйбат халгы утуйан хаалар». Аанын арыйбат кимиэхэ даҕаны. Онтон буоллаҕына хасыныгар буоллаҕына биир ыала эмээхсин киирэр. Ол дьахтар осон туругун иин көрөр буолар. Бил депрессия аһартаҕа дии. Көрөн кэпсэтэр хайдаххыный, туоххунуй игин аны эс түүн утуйбат буоллам хайаатым түүн кыыһым кэлиэм диэтэ игиннин кэпсээн биэрэр. Аны Ити аатайан кыыһын иччитэ туга дууһата үөр буолбут, оннуттан эйиэхэ кэлэн эйигин илдьэ барыан баҕарарын туох да иһин ааҥҥын Арима диир. Арима диир, ону ийэтэ сөп киристэр гынан баран ассыныгар утуйа сыттаҕына эмиэ ким эрэ кэлэн аанын тохсуйар түүн тук тук тук тук тук ийэтэ үөмэн тиэрэн кимэй диир учуйа дэрбит оннум баһаалыстааҥҥын арый эрэй диир ону буллаҕына дьахтар өйдүүр эмээхсин эппитин бу кыыһым үөрэ сылдьар хайдах даҕаны арыйар кыам суох диэн ийээ ааҥҥын арый диди кыыһа тоҥсуй да тоҥсуй буолар ону ханнык ийэ үрэҕэ тулуйуоҕай дэнэ ону ыксаан аанын арыйа баттаабыта кыыһа маннык муус-маҕан буолан баран баран хайдах били ол дискотекалыы барбыт былаачыйатынан турар үһү. Ону кыыс ийэтэ көрөн баран дөлбөһүрээх хайдаары хайыыр. Хайа тукаам, бу эйигин бачча буолуоххар диэри бу ким дьаабылаата, ким эйиин өлөрдө диир. Ону эн быттаа диир. Ити били куттааһыннаах диэбитим дьэ холобур. Ону ити холобур ити Роман Дерфеев ол эмээхсини кэпсээбитин курдук ити курдук эмиэ холобур кэпсиир этибит.

Бэлэм диигин бастаан. Бастаан бэлэм диигин били этэргэ почебутун оҥорон оҥорон оҥоромой дьон бачча маннык олордоҕуна. Маннык маннык олордохторуна экэпсээн байан хаатаатаххына диэн онтон тохтообутум. Ирдээх сүрэхтээх уоттаах харахтаах тыыннаах Тыыннаах Студенный дьин 2005 сыллаахха киэһэ үөрэх тайымтан аудитория хаалан баран кэпсэппиппит. Кэпсэппиппит ону буоллаҕына эмиэ кэпсээн-кэпсээн бараммын эн бытта диэбиппэр булан биир астынан курсан баша сүрэҕэ тохтоон сулаханнык барщ маннык буолан хаалбыта эс сып салыбырас Онтон ата миэннэ хаһатаабат буолбутум. Ити бу бүтэһигин икки тыһыынча биэс алаан хаһатаабытым, онно икки тыһыынча үрбэкки алгыктадан баран бу хаҥар дии кэпсээтим ини. Ити миһирэхтээх, куһаан үрэхтээх дьон баар була тиирэ түһэн холобур устан антах абааһыны кытта абааһы буолан бара туруохтарын сөп киэбиккэ дылы. Онон кутталлаах холобур ити. Уон сэттэ сыл буолан баран дьэ. Уон сэттэ сыл буолан баран ээ. Ийэбит тосоойдугуп баалара дии. Харах хараҥаран ыллылах. Итинник араас баар буолааччы. Онтон сүрүннээн таҥха кэмигэр элбэх ити хүллүүтүн туһунан буолдун, араас таҥхаланар ньымалары буолдун кэпсэтиллээччи. Ол ити туох диити таҥха эрэ кэмигэр бүлүүһэ сүүрэр дииллэр дии. Ити оннук буолбатах. Киһи бүлүүһэни хайын эмиэ сүүрдүөн сөп болобор. Хайым бүлүүһэни hүүрдээн онно холобур өлбүтэр киһини буолбакка тыыннаах утуйа сатар киһи дууһатын эмиэ ыҥыраннар холобур хүрдэр түгэннэрин эмиэ оннук эмиэ хүрдэн туруллааччы хүрдүллээччи гынан баран утуйа сатар киһини ыҥырдаххан тукайан били баттатаан хайаан дэлби моһоҕурар буолар бу билигин оруобуна таҥха кэмэ бүгүн хас чыыланы уон бэс уон ордугуна бэс чыыла дии хүллүүкүн диэни билэҕит буолнаҕа дии Хайдах дьүһүннээҕин билэҕит дуо? Оттон муостаах иин алааката махтар маннык көрөҥ уохтаах иин диэн. Көрөҥ уохтаах муостаах Никитээм билэ. Ээ Артурым билэҕин? Мин аҕалай билбэтим буолуну тоох хараҥа халлаан күөх курдук көннөх буолуо. Хараҥа халлаан күөх. Уонна тоох атаҕа О, ити Гугулга эһигин нуучча чуортарын көрөр эбикит сөп. Туох пар саха үһүйээннэригэр номохторугар ити бочуоттаах академик Эдуард Карлович Пекарский хуруюларыгар Худяков боллун ким боллун хүллүүкүн диэн туох тине киһи киһи курдук диэн хагай да билигер хакалар не кини билеллер ол гынан баран кини хааха хуох кыламана хуох онны хырдык жүһүннээх киһи диэн баттаға хуох болар диэн ардыгар Бааһынай көрүннээх били этэргэ красавчик диэн курдук. Просто кини хааһа эрэ уох диэн ойууланар. Уон оттон бу арааһат эти хахаларга бэйэлэригэр баар эбит уохатыгына бара хүрүннээн тити нууччалар брессивятки диэннэриттен келбит болон сөп диэн олор сабагалыыллар уонна ти сүллүүкүн дибит диэп урут сүлүкүүн дииллер этэ Сүллүүкүн дииллэр этэ уонна сүлүкүүн дииллэр ити. Араас араастан ааттыыллар холобур улуус улууска. Онтон булан нууччаларга ти шуликун, эгин ара шулейкун, шулейкун диэннэр бааллар, онуттан учуонайдар, историктар, тыл үөрэхтээхтэр бу тыл булнаҕына арааһа бу туохтан кытайдан кэлбит диэн сылыктыылар холобур. Хөп онон ити туох диэн кытай кытайдарга туох диэн этэй Шуйлун Хуан диэн Шуйлун Хуан диэн ааттыыллар эбит гынан баран уонна туох диэн у дракона диэн у дракона водяной дракон водяной черт диэн ааттыыллар эбит ити лун диэн ити дракон диэн буоллаҕа дии то ол шуйлуан хуан иҥин диэннэр билбэппин гынан баран луу диэн ити туох диэн дракон диэн уҥталаах ити тыл биһиэхэ эмиэ баар ити кытай тылы билэҕит дуу луо диэн тыл баар луо ити олоҥхону харбахтык баар өлүү луо балыга луоҕарай луо хаан диэн ити буланы биһиэхэ эмиэ ханан эрэ ханан эрэ кытайдаттан гиэн кэлбит тыл буолуон сөп диэн сабааллан дракон диэн Ол биһэҕэ кэлэн ол сүллүүкүн буолан хаалбыт уонна уллуу диэн тылга хаалан хаалбыт. Онон ити бу нуучча уонна хаһа итэҕэлин нуучча тахха били синтезтериттэн холбоһон бу сюрбаатыклар танка диэн үөскээн иһин диэххэ Ол иһигэр холобур ол бүлүүһэ сүүрдүүтэ киирэр, иннэҕин, бүргэһин сүүрдүүтэ, ойбон иһиллээһинэ, чардааттаах өлбүт киһи уҥуоҕун миинээһинэ, таһыйааһына, балаҕаҥҥа баран

Чэ да боппуруостаахпын эһиги абааһыны илэ көрө сылдьыбыккыт дуу? Абааһыны да. Абааһыны илэ көрбөтөх киһи диэн баҕарабын. Тоҕо гынан баран туох мин абааһыны абааһы бүтэ да абааһы булбатаҕа бүтэ дуу абааһы суордан аһа элбэх эптиэ. Туох да маннык пачканан элбэх абааһы баар ээ. Мин холобур ити Кыым диэн хаһыакка үлэлиибин. Онно биһиэхэ буоллаҕына, уонна такаһы буоллар үлэлээбитим. Биһиэхэ онно күлүк диэн туох баар, балаһа баар, анан рубрика. Нэдиэлэ аайы онно абааһы туһунан тахсар. Арай республика араас муннуктарыттан дьоннор биһиэхэ абааһы туннуур иһин таллаар, итэҕэл да абааһы буоллаҕа сүрүннээн абааһы тунан ыыталлар. Иннэ гынан буолана ханнык улууска ханнык абааһы олороруон, ханнык аартыкка ханан абааһы ыһдьы-ыһдьарыан, Абааһылар ханнык көрүҥнэрэ баарын этэргин били аймақтарын курдук билэр буолдум. Көркүлүү курдук эттэххэ ти. Табааһа диэн ааһар бэх болдаҕа диэх Ол артык абааһата диэн баар буолар эти суолга суол иччитэ суола иччитэ була табааһата буолар буолар. Аны туран быллаҕана үөр диэн баар, ол бетер Өлбүт гынан баран дууһата барбакка хаалбыт киһи маннык аурата диэн куһаҕан тыын күүс буолан хаалан хаалбыт үөр диэм. Дэритинник диэн баар. Дэритинник диэн нууччатылар, кстати. Били еритиннигэ. Еретик диэн. Еретик диэн. Гынан баран ини ол эмиэ өлбүт киһи абааһа буолан хаалбыттык көстүүтэ буолнаҕа дии. Балаҕаҥҥа өтөх өтөх абааһыта диэн баар, торбос абааһыта диэн баар, үгэх абааһыта диэн баар. өссө туох абааһыта баарый дьэ ол-бу иччи мас иччитэ дуо абааһыта туох да хара баһаама бааһырааһа онон били этэргэ уулуссаҕа көрүстэхпинэ «Ээ дураа бу эмму туох абааһытаҕым дуо диэн били кэпсиир буолуон хаап ол гынан барыта мин бэйэм абааһа диэннэрин көрбүтүм эмтэ ататааһыта көрдөҕүм буолуо иһин биир айылҕаҕа биллибэт күс диэн баар холобур туохтан саалыах оҕо сылдьан дэриэбинэ таһыгар тахсан абааһылаах диэн абааһылаах диэн ааттааҕа буолан ааспыт дэриэбинэтэ чөпчөкүс абааһылаах диэн лааска барбыт уотун батан онно киэһэ олорон оҕолорто кэпсэтэр буолар тырыыллыгын онньугун ардыгар абааһылаах кэпсэтэҕин биирдэ кэпсэҕин отдохпуна маннык муус маҕан тугу устан кэлбитэ маннык онон күһүн хараҥаҕа булнаҕа дии ону ким эрэ туран онно кэпсэтэ олорор кэмҥэр онно мас мастаан туох бараҕан биэриэхтээх уоккун эбии уматан биэрэр маннаҕын дии ону мас ылан тах тиийэн баран кэбитэ маннык маҕан силуэт устан кэтэр ол абааһа дуу тугуй дуу иһи анааҕатыгар уот да тоҕо булуон сөп ити хараҥа этэ да ханна сырдык этэ да хараҥа бу киһи аа дьоно Устан кадар буллагана киһи да устуойтун. Киһи устубат киһи хаамар була киһи атахтаах кулуктаах киһи харантаах сирийдээх харахтаах киһи киһи курдук буота ол кине бага туга да хуохму усмага маннык туо устан келер ити абааһы буолун сөп ту абааһы буолбатах ту сеяп аны туран буллана се бу чугастык да камин бу бизнес центрен көрүллүүбүн бу таһыгар онох Ону буллаҕына биирдэ киэһэ тоҕуһаары хаска доҕотоон хаалан үлэлии турабын. Компьютер барыта арахсан турар, мин эрэ уотум холбонон турар, мин эрэ компьютер олордохпуна эрэ маннык атта бар турар компьютер дьон холбонон кэлэр. Ити ким холбуур? Туран эрэ бэйэтэ холбонон кэлэр да, туора статика холбуур да, абааһы холбуур да. Холобур, бу иллэр ааһаллааҕытарай, иллэр ааҕыта хаһан иллэми. Киэһэ Хоҕотоҕун хаалан баран, киэһэ ата иһитте гин хаҕана үдү. Хугуота айым быһылаах хайдах туче. Хаалан хоҕотоҕун үллиир дурабын, ары олдохпуна ким эрэ манна хаамар. Аан арылынна, уонна маннык кабинетам аан хабыылаах турар, көрбөппүн. Коридордан кэлэн маннык ким эрэ хааман бу дьигэ ааста. Аны биһи коридорбут тупиковый коридор, таарча барбакка, халгы барбакка. Такан көрөбүн ким да уох. Һэ билигин аан тиийэр бу мүнүүтэ аҕыйах сөкүүннэн ырааттыыр. Мин ким кэлбитий диэн көрөбүн буоллаҕа дии. Баҕар киирэн билбэт киһим киирэн тугу эрэ уораары кэлбитэ буолуо диэммин. Ону ким да суох. Онтон биир да эмиэ киэһэ үлэлиир олордохпуна маннык хостоон аҕа тибитэ мунньахтыыр. Элбэх киһи киирэр манна. Уонта тахха киһи биир остуолга олорон мунньахтыыр улахан остуола баар этэ. Онно хаҥай хаҥай бөҕөтө иһиллэр холобур. Айдаан куйдаан тугар кэпсээллэр маннык хоһооно иһиллибэт гынан баран. Иһиллибэт кэпсэтии бөҕөтө кэпсээн кэпсээн тугар баһаарсаллар хайыыллар. Кимнээх кэнэ мунньахтыыллар кимнээх кэллэхтэр дуйеме киирэн ким арай аан ириэн көмбүтүн ким до куус кураанах кос. Хабан биһэн баран бардакам диттэн ол. Шон духулаах остол булууна. Билбетим. Ол абааһы дуу, абааһы булбатах тоҕуна. Физика укуна дуу. Өйбүн эдэр то то дьечиле батта киһи манык сылдьара энергетикте хаалар батта дии. Эттен тыас уу сонно манна ти мас дьиэҕэ таах дьиэҕэ хаалар диэн олоро. Мен студенный дьэмин ортоҕун аҕас уопсайга олоро хадьдьыбытым. Онно саппыкылаах киһи хаамар этэ. Строитель эбитэ дуу, туох киһитэ эбитэ саппыкылаах киһи хаамар тыыһын иһиллэр буолааччы. Аты дьүөт. Оннуттан биирдэ хаама көрбүтүм диэн туох этэ. Икки тыһынчэти аҕай халлааҕата. Те аҕайах табыс алта эттээл буолдаҕа дии. Иркутскайга ити бүрээттэр олору Усардынскай автономный округтарыгар тиийэ сылдьабыт. Тэрээһиҥҥэ барбыппыт. Ону биир Буйунтуева диэн дьахтарга түһэ атабыт, ити кини биһини көрсөр булнаа дии. Киирбиппит биһини делегацияны көрүстүк, аята онно пока сүрү сирбитигэр барыахпытыгар диэри бээтигэр хоннорор буолла. Аны дьиэтэ кыраһа оҥос буолан, биһигини баанньыкка таһаарда. Ол маннык боростуой баанньык диэн аабан сүр баҕай монгулаах киирдэххэ маны предбаанньык баар көбүөр боҕото дьыбаан туох боҕото сүр баҕа дьиэ дьиэ курдук арай онно буллаҕына көбүөргэ биһиэтэ ыччаттар тэлгэнэ сыттыбыт спальник спальник кыһата уол кыыс боҕото маннык онто аан таһыгар манна ким эрэ ким эрэ ким эрэ сытар һэттэ уонча ут холобур мин бу түөр биир кыыс сытар мэһэтабыл онтон маны биир кыыс сытар Ону мин хана даҕаны сырыттахпына ити сири дойдуну аһата сылдьаҕын. Оттон аһата диэн буолуо дуо сыанан били туох биэрэҕин буоллаҕа дии ньымааттаһаҕын диэн буолар ньымааттаһыы диэн. Тэ бу холобур мин үчүгэйдик илдьэрим туһунан баҕаста миигиттэн бу бука диэн бэлэхтэ туһахтабын диэн эн кинигэ туора били нууччаларга под отношение биэрэҕин. Ол киин аччыктаан олорор дьон буолбатах буолла дии, айыылар да баалар иччилэр да. Э? Иннигин оннук кимат. Иннигин анжааччым холобур табаар ханнара алаажы ураҕын, ханнара сиир сиир ураҕын, ханнара боллаҕына табах уруоххун сөп, чай кутуоххун сөп, аргынан аһатыаххын сөп. Иннигинэн холобур ыраан хайаҥҥа бардахпына манна кыракый туоҕун иддээддээччигин.

көрдөхпүнэ хара күлүк киһи киирэн кэллэ аан эрийэн көрө сатабын буоллаҕа дии утуйа иликпин күлүк натуральный киһи курдук күлүк бу туран николай аҕа үрдүктээҕэ буолуо онно бу киһи кэлэн мин уонна манна биир кисик кырдыгар маны ытынан бистэ. Иннэмиин айсмат атахпыт таалантып, ыстыбын чаргынна. Ол таатын кытта атына атар кыты баттатан киирэн бара холуга. Ону ханта ону көрөн маһытыйан да ола баахан да киирэн хордоо муҥнаан эрэрин диир били ойон туруу болнаҕа дии. Ойон туран дьэ бу хараазы тута тута уот тохсон хайыы охсон аһатан холо ороннук. Ол баҕар иһин дойду ситэ сылдьыбыта буолуо. Бу дьоннор бахантан икэлээ бу дьоннор бу сиэри тугун туспакка хаппакка эһиэппэккэ бу манна киирэн ыҥырыллыбатан ыалдьытта кэлэн сытарын курдук буолааллаҕа ди. Онтон этэҥҥэ ааспыта. Ээ ол ол ол ырыга өссө туохха Ольхон диэн ырыга тиийэн дьыбыппыт. Онно тиийэ сылдьан онно былыр курукааннар били сахалар төрүттэрэ курукааннар олоро сылдьыбыт сирдэрэ курукааннар кириэпэстэрэ баара. Да кириэпэстэрэ били сэмнэҕэ турар. Аҕыйах маны туора көрдөххө маны туора таастары таллар туох аталлар диэбит курдук. Биир уолбут онтон таас ылбыта. Таас хомуйар дьон баар былааччылар бааллар. На память, на сувенир диэн курдук. Таас ылбыта. Таас ылбыта, экскурсия сылдьыбыта, кэлбитэ, хоммуппут түүн түүнү буһа моһуктаабыттар кэлэн аҕал тааспытын диэннэр. Аны кини тоқ в обмен тойдан биэрбэтэ. Мин боллаҕына ол куруканнар крепостьтарын көрө барбатаҕым. барбатаҕым. Сарсыарда булан уоттаһар отохпуна киһибит тахсан кэллэ уонна дьэ туора дии маннык уотун дүрбэхатта. Уотун дүрбэхатта онтон булан уонна ыйытар ол курукааннар крепостьлар бүгүн эмиэ иһдьэбит дуо диир. Уох паллаах иһдьибэх паллаах диир. Программан атын. Инньэ гынан баран онтон дьиэлээн иһэммит ол курукааннар крепостьларын таһыгар тохтоон ол кини тааһын онно быраҕан ааспыта. Кэлэн көрдөөбүттэр.